Namuntlha hi na nkateko wa ku va hi burisana na Katekani Nyambe. Katekani Nyambe n'wina mi n'wi tiva tanihi ri vito ra Katekani wa mhani. I n'wamabindzu loyi a nga tisungulela bindzu rakwe kahle a khutazaka na vantshwa van'wanyani. Jaha ra makumenharhu mune wa malembe naswona bindzu rakwe ri tiyisise leswaku na xikolo va nghena. katekani avuxeni ahee minjhani hi pfukile minjhani hi pfukile Eh, n'wina vo tala va nga ha va swi tiva ha mi landzelela ka social media loko mi karhi mi nghenela miphikizano mi tlhela mi tibukutela masagwadi hi ku hambanahambana ka wona Yeah. ha mi vona ka thelevhixini ka maphephahungu kambe un'wana a nga va tshamile sweswo kambe katekani i mani kahlekahle mi huma kwihi kaya katekani nyambe i jaha ra ku huma eswitandini swa ka khakhala ehansi ka giyani laha a nga nghena swikolo koho kwale ka Khakhala Primary a nga sungula koho ivi a yisa tidyondzo ta yena e high school a hanya ni Thomo laha after a nga ya e tertiary
Gondzo ra tertiary hi ri twe ngopfu kambe kumbexani van'wani va hina hi swi kumela xihenhla Yeah. se namuntlha ha swi tiva kumbe hi nga va hi swi twini ku mi nghenise ku yini xikolo hi Yeah. hlamuseleni kusukela kwalaha ka lembe leriya ra ku sungula Katekani loko a ri eTertiary eTUT, u lave ku ya tokota tidyondzo ta Operations Management, laha loko a ri laha xikolweni, ma swi tiva swa ku loko hi huma ka mimiti ya ku hambanahambana swiyimo swa timali a swi fani. Van'wana a va na yona mali ya ku va ti hakelela ti-fees kumbexana nkarhi wun'wana a va nga kumeti mpfuneto wa swa timali ku va yisa tidyondzo ta vona mahlweni. So mina loko ni tshamile tani hi xichudeni nkarhi wolowo a ku ri ku, okay sweswi ni xichudeni, swa timali a swi pfumeli hi ndlela yaleyo, xana ni nga endla yini tani hi muchudeni ku ni kota ku ti endlela mali yitsongo ya ku ni kota ku pfuneta mutswari wa mina ku nga Margaret Rikhotso ku, okay loko va hluleka la ni ta kota ku va pfunetisa ku yini? Se ni hleketa ni ku, okay hi ku hi huma emakaya emakaya ma swi ta swa ku hi kule hi archer Eh. vanhu vo tala ni ku hayi no it's fine ni nga xavisa archer so mara a ku sunguleni ka mina laha hi lembe ra 2015 a ni ri hava mali ya ku sungula archer leyiwa laha ni nga hlamusela un'wana wa vanghana va mina ku na xivono xa ku endla kungu ra ku xavisa archer kambe ni hava mali ya ku sungula xana u nga u nga swi koti ku ni pfuna na Ivi a ni vutisa ku, U lava mali yo karhi? Ivi se ni n'wi byela ku, Yin'wana na yin'wana leyi ni nga ta kota ku sungula. Ivi yena a ku, Ni nge ku nyiki mali hi ku u nga tshika u dya mali yeleyo u Yeah. nga sunguli. Ma swi tiva swa ku swi njhani loko munhu a Vele. fanele a ku nyika swin'wana. So ivi a ku, Ni ta ku xavela mina swilo leswi nga ta ku sungulela e business leri wehe u lavaka rona. So laha a nga ni nyiketa hundred and fifty rand. Mina ni sungule bindzu ra mina ra Archer hi hundred and fifty rand laha nga ya ni xavela swikhontenani swa swa khume a ni xavela na liachani nyana la lisakani nyana lintsongo na swipayises na mafurha ya ya two liter ma nga se durha swinene mafurha hi la munhu a nga sungula kona ni yi xavisile ivi ma swi tiva swa ku loko u ri eyunivhesiti van'wani va ku hleka ku Buti u xavisa atchar ma vona na ntshikelo wolowo ya hi va ku ri na wona tanihi majaha loko ha ri ntsongo for nkarhi wolowo laha loko ni fika kaya nkarhi wun'wani swi nga ni heta matimba ku siku ro sungula a ni xavisanga na nchumu ni tlhela na ti-atchar letiya a ni ri a ni ri na to ekaya a swi nga a swi nga khutazi laha ni nga fika ni tshama ni tlela ni rila ni pfuka mara ni ku hayi a ni tshiki mundzuku na va nghena futhi kahle ivi Ni landza un'wana wa mudyondzisi wa mina kwalaha ni n'wi hlamusela ku hayi mina ni na xivono xa so tanihileswi ni endlaka course ya so yi fambelana na swa muxaka lowu ni kombela ku pfuniwa hi ku mina na na hluleka ka nkarhi wa sweswiwa mara loko n'wina mo famba na mehe hi ya hi ya vulavula na na lava ni dyondzaka na vona swi ta va swi ta ni olovela na mina ku ya emahlweni laha ni nga va nga famba na mina hi famba hi xavisa kun'we titlilasini tlilasini mm. ivi swibakitana swa swa khume swi famba hinkwaswo mm. vona va xave ntsevu eka khume ivi lava ni nghena na vona va xava mune se swi ni nyika ntlhontlho wa ku mundzuku hi ta ringeta futhi kahle so ni ni hamba ni endla sweswo loko ni huma swikolweni ni ya eswitarateni mina ni munhu wo tiyela switarateni Ni madorobotweni ti xavisela acha. A va xava van'wana loko fika va pfala mafasitere ma swi ta swa ku swi njhani swa ku xavisa switarateni eh. hi ku a ni ri van'wana va va tekela vanhu va kuma chance yo tekela vanhu swin'wana so a hi mm. vanhu hinkwavo va tshembaka ku munhu loyiwani u le ku xaviseni na so hi laha bindzu ra mina ri nga simekisa xiswona. Hi ta vuya kwala switarateni ku ntsundzuka fees must fall. Okay. Mi vulavule hi mhani Agnes?
Mhani Margaret. Margaret.
Yeah.
Ehe.
Na katekani wa mhani. Yeah. Swi te njhani swa wa mhani? Eh, loko ni tshamile ni lo languta ku swi vula ku ni fanele ni ta na vito ra ku hambana na mavito man'wana ku ri ta kota ku munhu un'wana na un'wana a lava ku twisisa ku katekani wa mhani loyi njhani. why a fanele a ri rukatekani wa mhani mm. swi sukela kwihi swi endlise kwihi so swi swi swi eka vanhu va ku tala hi ndlela leyo katekani wa mhani van'wani va hleketa a nga ri ni n'wansati kambe ni jaha ma swi vona so mara ri suka ka ku a ku ri kula ku khensa mutswari wa mina ku swintsongo leswi va nga na swona va swi navela ku evuton'wini yi humelela kumbe ku yi seketela ku humelerisa milorho leyi hina hi nga na yona mm. so hi ndlela yin'wana a ku ri ku ha khensa ku tinyiketela eka n'wina swa ku ndlela ya mina ya ku va khensa hi vito leri ene ri le ku tirheni swinene i vito leri se ri nga tiyimela ene ro ri dumina ni nga swi tivi mina kumiwa ka nyambe ni vula ku a swa ha bohanga ku tiva xivongo ya hi mhaka ku katekani wa mhani hi leri tivaka rona a hi kumbexani leswi a swa vumme ni kumiwela kwala na swi twisisi mara i vito leri nga chavula swinene hi ku Yeah. kun'wana na kun'wana laha ni fambaka kona vu khuza ku va mhani and na swi tiva mm. loko ze va ku va mhani it's either va lava xixavisiwa lexi ni nga na xona hi nkarhi mm. walowo ku na loko munhu a famba mapatwini vanhu va n'wi yimisa ye wa mhani ye wa mhani so i vito leri nga ri nga na ntikelo ka nkarhi wa sweswi mi ve na nkateko tanihi muntshwa mi vurile ku mi lo pfuniwa na ku sungula hi munghana ku va mi sungula bindzu ra n'wina sweswi ri kurile mi tlangela malembe mambirhi sweswi mi ri xitolo lexi mi nga le ka xona van'wana a hi tshamanga tsevu wa tin'hweti eswitolo leswi kumbexana a hi engeta ku endla mabindzu eka Yeah. swona i yini leswi kumbexani mi nga vona mi swi endla n'wina vantshwa van'wani va nga swi endliki lexi ni nga bulaka swona ka ka vantshwa hinkwavo i ku angarhela i ku mina ni munhu wa ku na hambi swilo swi ni languteka nga ra swi le ku fambeni yini nongonoko lowu swi famba hi wona a ni munhu luya wa xilan'walan'wana a ni langwi ni tibyela ku na van'wana va sungule kun'wana va fika lava nga kona namuntlha leswi vulaka na mehe loko no ka ni nga langi ka swilo leswi ni swi endlaka siku rin'wana na mina ni ta fika le nhlohlorini hi leswi ni tshamaka ni karhi ni tibyela swona ene ni tshama ni kha ni byela vanhu ku hi masiku yo tala kumbe vantshwa hi masiku yo tala ku vutomi ku ya hi mina byi fana na na wheelbarrow wo fane u tlakula u susumeta hi kona yi nga ta famba loko u nga ni langutani a ku na leswi nga ta famba swi swi tana le vuton'wini a ku ri ku byela ku tlakula leswi ni nga na swona ni susumeta na hambi swi nga fambi ni karhala ni wisa ni pfuka ni tlakula ni susumeta kambe lexi a xi mi tiyisa wheelbarrow yi pfa yi yima yi pfa yi wa vhilwa yi nga ri na matimba yo chovha yi nga ri na wo mi tlakurisa loko swi lava ku tlakuriwa minkarhi yin'wani ina
mina ni munhu wa ku rhandza ku khongela ku vulavula ntiyiso loko moya wa mina wu ri hansi kumbe ni tikeriwa na swa bindzu swi nga fambi ku tlhava tsolo hansi ni khongela na vatswari va mina na vamakwenu wa mina ku vulavula ntiyiso va ni seketela na vanghana na vanghana ni rhendzeriwile hi vanghana lava ni seketelaka ku na loko ni hlamusela ku a sweswi hi na xiphiqo xa lexi na lexi na lexi ku va vanhu lava humelelaku rivaleni va ni pfuna ku swiphiqo leswi hi nga na swona hi swi swi swi swi swi solvhisa kwini ku ya mahlweni swi ni nyika matimba ku na mundzuku no na swi ta ku na vanhu lava va nga va mina vanhu lava ni pfunaka na ku languta vanhu lava va nga suka kun'wana vuton'wini from point zero ku fika lava nga kona swa ni khutaza ku ni yisa mahlweni yeah.
loko ku ri na katekani mhm. phalavurwa lulekani majenje bushback ridge akhonhuku ka n'wadzekudzeke Yeah. kun'wana na kun'wana Yeah. wa swi vona ku a hi swilo leswi nga lo ti humelela wo swi vona gondzo leri ni nga famba ni te hi ta rhanga hi vuya laha ka Yeah. ka fees must fall Yeah. ni mi vonini tirhobotweni mi karhi mi va rhamba van'wana ku loko na xiphiqo xa so a hi hlangani ndhawu yo karhi Yeah. a swi khutaza yini lexi A ku ri ku, Na mehe hi mhaka ku va ni pfune vanhu van'wana. Swi voneni ku loko u nga karhali ka leswi u swi endlaka siku na siku, na swi tiva leswaku hi ta swi kota ku swi endla masiku hinkwawo. A ku ri ku, Loko ho va hi khomanile hi ri ntlawa, swa olova ku loko n'wina mi xavisa matamatisi, mina ni xavisa atchar, un'wana a xavisa tinyala, hi tirha tanihi ntlawa. Swa endleka n'wina mi ta namuntlha mara mi nga lavi atchar mara mi ku, hayi mina namuntlha ni lava matamatisi. So ndzi byela ku loko hi hlula ka ntlawa lowu, Loko ku hlula n'wina swi vula ku hlule hinkwenu. Ku humelela ka n'wina swi vula ku hinkwenu ka hina hi ndleni hi humelerile. I swilo leswi a swi ni khutaza ku ni lava ku vona hi hinkwerhu hi humelela evuton'wini. Se vantshwa lava kumbexani va navelaka na lava kumbexani sweswiwa a nga u hele matimba hi ku ku na ku hela matimba loko kumbexani u ri ka grade 12 kumbexani u hetile xikolo Ha swi tiva hinkwerhu ku ri nhlayo ya vanhu lava nga thoriwa kumbe ya mitirho yi le hansi swinene laha Afrika-Dzonga ngopfu ka vantshwa. Loko a tshamile sweswi, digiri u na yona, mara ku na lexi a xi endlaka.
Kumbe wa ha languta ku ni ya layini ka grade 12 lembe leri wa ku ve a ku na lomu ni yaka kona lembe leri taka. Mi ri yini ka vona?
Mina ni nga khutaza munhu un'wana na un'wana ku wena wa swi tiva ku evuton'wini u lava yini. Loko u swi tiva ku ni lava ku ti kuma ni ri laha. wa swi tiva ku tindlela to ni kuma ni ri laha hi tihi na tihi leti ni faneleke ni ti ni ti teka. Xin'wana lexi ni talaka ku tshama ni kha ni swi vula i ku a hi lan'wi. Mintlhontlho yi ta hlangana na yona evuton'wini, mara a hi lan'wi. I ku loko ku ri ni lava ku fika kusuka ka Khala ni lava ku fika a Giyani hi milenge, ni ta fika. Loko ni fika ka Thohoyandou ni karhele, no wisa. mundzuku ni hleketa ku okay ni ta teka mpfhuka wun'wana mundzuku eku heteleleni i ku ni la ku tikuma ni fike kwini egiyani and egiyani hi mina lava ku fika swi vula ku hi mina ni faneleke ku ni ti susa ka thomo ni ya kwini ni ya egiyani ku hava munhu un'wana a nga ta ku endlela mm.
se lexi kumbexani ntomi mm, se wu pfala sweswiwa yeah. marito lawa kumbexani loko mi pfuka mi mahleketaka mm. lawa kumbexani ya nga khutaza n'wina yeah.
I ku loko u lava ku hlula laha misaveni, hi wena n'winyi u nga endlaka tindlela ta ku kota ku hlula. Na loko u lava ku lahleka laha misaveni, hi wena n'winyi u nga ti lahlekisaka. Swi vula ku swi suka ka wena ku u lava ku hlula or u lava ku hluriwa. So you choose ka marito lama mambirhi. So mina masiku hinkwawo loko ni pfuka i ku ni ya ku hluleni, ni nge tsandzeki. Ene ni swi vonini hi vutomi bye bya mina ku munhu u suke lani a suka from primary level a tlha a fika the tertiary level i va va na maphepha leswi a ku ri ku navela ka swona ene swi humele rini swi vula goal ya mina ku ri ku ni la ku tikuma ni pasile ene ni thwasele ni tlhe ni pasa so swi vula ku ni fike nhlohlorini so loko a ni lave ku luza ni ku okay a ni na mali sweswi a ni le- a ni- a ni- a na ha yi swikolweni vhe ni tshama kaya ni tlanga ncuva a ni ta na ha tlanga ncuva na namuntlha mara ku ni tibyerini ku ni lava ku tikuma ni ri na maphepha yo karhi ene ku heteleleni ma kumile so swi vulaka ku a ni hlawulanga ku ni lava ku endla yini ni lava ku ku luza ni hlawule ku yini ni lava ku hlula ene himpela ni hlurile
katekani wa mhani u boso wena inkomu swinene thank you vayingiseri va munghana lonene fm hi leswi a hi mi khomele swona eka siku ra namuntlha ka vuyiserisa ku tshemba katikani wa mhani u hlurile hikuva a ri na xivono xa ku u la ku ya kwini lexi xi nga endla leswaku a fika i ku a swi tiva lomu a la ku ya koho u fikile nkarhi kumbexana a wisa a hela matimba kambe joni u ku fikile mi hlayiseka muhlayisana mi rhandza mi rhandziwa